Wel, mae'n dechrau mis Mai. Uh, Mae'r gwartheg i, i gyd wedi mynd allan. I ni wedi mynd ati i uh, dorri silwair yn gynharach na arferol. Mae gwyd deg diwrnod falle peth wythnos yn gynt na arfer. Mae'r crop yn weddol ysgafn, ond mae fe o ansawdd eitha da, a na beth i ni wylio am yn fwyaf eleni mwy na dim, a ni'n gobeithio torri fe falle pedair gwaith yn ystod y flwyddyn. Mae'n dwrnod busio nadw yma, sy'n lot o amser i gael cino na dim byd, a ni'n lwcus bod ni'n digon o deulu, mae Hedydd yn lle bwrw mlaen ar godro, i gadael ni glatsio mlaen gyda'r silwair.
Mae'n all go ma heddi, y bois wrth y silwair, ond um, fel mae pawb yn gwybod mae eisiau bwydo pawb, so dwi jyst yn gwneud cwpl o pecynnau bwyd iddyn nhw, iddyn nhw cael cadw fynd na bod eisiau nhw i stopo a colli amser. So, dyn ni jyst gwybod o brechdanau lan iddyn nhw nawr. A wedyn yng nghanol hyn i gyd, mae rhaid uh, godro rhywbeth y dydd. So, um, amser sylwair fi sy'n cael um, y jobyn o godro.
Heddi mae da ni'r 80 erw i wneud ar y ffarm arall. A i ni wrthi ma hen lladd yn barod erbyn fory, ma rw 40 i 50 erw y mae iddo mewn ar ben ar ben y pit hefyd. Mewn tymor byddwn ni'n neud rhyw 370 i 400 erw o silwair dybynnu ar shwt mae'n tyddu a shwt season mae'n neud. Pan i ni'n mynd i lladd y silwair y peth cynta sy eisiau watsio yw bo'r gwlith wedi codi off y porfa A ni'n treial torri e rownd amser cino 'mlan i neud siŵr bo'r hoyl wedi bod ar y porfa i gael codi lefelau'r siwgr yn y borfa. Unwaith ni 'di neud y penderfyniad bo' ni'n mynd i dechre torri'r ca, miwn i'r ca, dechre torri, wedyn 'yn ni'n tseco faint mor ddwfwn 'yn ni'n torri. So ni moyn torri ry ddwfwn, ni moyn gadel ryw dou hanner i dair modfedd o sofl ar ôl. Dou rheswm. Rheswm cynta, Myn Rhyshell, byddwn ni'n crafu baw mewn uh, pridd a bethau gyda'r silwair a bydd hynny'n creu problem yn y pit uh, a, a pan fyddwn ni'n ffido'r silwair allan. Yr ail rheswm, i ni moyn gadael digon o, o, o sofol fel i ni'n galw e, digon ar ôl fel bod y crop nesaf yn dechrau tyddu um, Mae fe'n dda i helpu fe i dyfu. Achos bod ni'n organic, 'yn ni'n tyfu llawer o meillion coch i gael fwy o brotein. So beth 'yn ni'n wylio am mewn ffordd yw porfa ifanc sy'n uchel yn siwgr, yr meillion wedyn i roi'r protein, a wedyn 'yn ni 'di roi'r additive ar yr silwair hefyd wedyn i drial dala cymint o o'r maeth 'na yn y porfa, yn y clamp, fel bod fe'n dda i fwydo gaeau nesa, sy'n mynd i helpu ni i gynhyrchu llath y ffordd rhattas i gael heb gorfod pyrnu'r dwysfwyd 'na mewn. Os gewn ni hwn yn rong nawr, bydd problems 'da ni gea nesaf. Wel heddi mae Wil Will Phillips a'r bois wedi dod i wneud y silwair. Um, mae Will yn gymydog, mae'n byw jyst lan y top yn un. Um, i ni wedi mynd i ddefnyddio uh, self-propelled heddi ar bedwar trailer am bod ni yn carto nôl o'r ffarm arall a mae yn wyddo bell mae rhyw 9 milltir da nhw i gario nôl. A mae'n hala rhyw 40 i 50 munud i, i rownd o'r llwyth, so mae'n gweithio mas jyst yn iawn.
Yn ystod uh, Tywydd y silwair de, ni'n dechrau wyddo fore a sy'n dal ni'n bynu hwyr y nos am eich rhaith. Falle bore bach sy'n dal, dibyndu ar y tywy. Uh, Sa'r rhaeg yn gael ato fi amser ma ar flwyddyn, ond uh, i fod uh, cadw'n swyt am eich rhaith. Mae good team ar y seilage yn uh, eitha pwysig, achos mae'r bachan sydd wrth y trailer, fi'n dipendo ar hwnnw i ddreifo i drailer o dan y siwt, a mae'n gwneud jobyn yn rhwyddach i fi, os dwi'n ffawtio ymlaen. A watsio'r sŵt, a watsio'r controls 'ma i gyd, so mae bach o benbleth.
Pan fyddwn ni'n rhoi'r porfa mewn yn yr clamp neu'r pit, mae'n bwysig i roi e mewn yn haenau a dim rhy rhy trwchus i galluogi bod ni'n cael yr aer i gyd allan o fe. A wedyn i rowlio fe mewn gyda'r machine, ambell waith rhoi tractor arno fe i wasgu fe hyd yn oed yn fwy. Ar ôl y cwpl dwrnode hir nesa ma cael y silwair mewn, wedyn by'r gwaith neu'r meddwl yn troi i paratoi'r ceie ar gyfer y crop nesa. Felly, Bydd rhaid mynd mas ar slurry a injecto hwnnw mewn i'r ceie i, i roi e yn y grwydder borfa i helpu'r porfa i dyddu yn gloi, gobeithio ni, ond bydd hi'n dibynnu llawer ar y glaw. Bydd rhaid ni gael glaw cyn bod ni'n cael cyt arall. a gobeithio fe gawn ni dipyn bach o ge o 'ma i diwedd y mis. A croesi bysedd, byddwn ni nôl mynnyn 'to mewn wech wythnos, yn rhoi'r agwr o seilwair mewn yn y clamp yn barod erbyn y gaeaf. Mae'n amser prysur iawn amser hyn o'r flwyddyn, 'na gyd sy'n cadw i fynd, mewn saith wythnos, gobeithio byddai'n gorwedd ar y traeth lan Tenerife. Yn sipo bin y Caladas.